אונז גיימער היינט רעדן פון א סאבדזשעקט, ס'איז אריינגעקומען א שאלה וואס האט מיך געטריגערט צו רעדן פון דעם, כ'מיין כ'האב אמאל גערעדט פון דעם שוין, אבער איך וויל האבן א עקסטערע שמועס איבער דעם, און די שאלה, קודם וועל איך זאגן וואס ס'איז, און נאכדעם וועל מיר עס נעמען פון דארט, די שאלה איז אזוי. טעל מי האו טו אפען עי פארטפאליאו אן עי טראסט כ'האב שוין א טראסט פאר אנדערע זאכן און כ'וויל גיין צו פידעליטי און עפענען א טראסט א בראוקערידזש אקאונט פאר מיין טראסט און כ'האב עס נישט געקענט טון און לייגן די טראסט אלס די אונער קענסט פליז רעדן פון דעם? כ'האב זייער ליב די שאלה, ביי די וועי די ווילסט שיקן שאלות איז עס עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, שיק אריין א טעקסט מיט דיין שאלה און כ'וועל עס לייגן אויף די ליסט פון שאלות וואס אפשר וועט מען דיין שאלה איין טאג מאכן א שמועס פון דעם. אבער איך האב פארטיקערלי ליב די שאלה ווייל איך ווייס אז ס'איז נוגע פאר זייער אסאך אינגעלייט, זייער אסאך מענטשן וואס זוכן אוועקצולייגן געלט דורך א טראסט, סאו איך גיי נישט נאר אדרעסן די שאלה וועגן פארדעדערט איך רעדן פון דעם אויך וועגן עפענען א פארטפאליאו פאר טראסט איך וויל רעדן פון א טראסט אין דזשענערל וואס איז א טראסט וואס ס'קען דיר העלפן און פארוואס ס'קען זיין אז ס'זאל זיין גוט פאר דיך צו אריין קוקן אין די אפשן פון מאכן א טראסט א טראסט קען מען מאכן ביי לויערס דא אקאונטענטס וואס קענען מאכן טראסטס און רוב אקאונטענטס וואס קענען וואס מאכן נישט קיין טראסטס וועלן דיך קענען רעקאמענדן צו איינער וואס קען דיך יא מאכן א טראסט, סאו לאמיר רעדן פון דעם. פאר אונז גייען רעדן פון דעם וויל איך דיך דערמאנען אז אויב דו ווילסט באקומען, כ'האלט אין איין ארויסשיקן כסדר אימעילס מיט מיני לעסענס אויף די אפשענס מארקעט, קענסט דיך סובסקרייבן צו באקומען די לעסענס ביי חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג, CHAIMEKSTEIN דאט קאם פארווערד סלעש BLOG. פיין, סאו לאמיר אריינגיין וועגן א טראסט. לאמיר קודם רעדן וואס א טראסט איז, ס'איז זייער א אינטערעסאנטע זאך וואס כ'האב עס אמאל געהערט פון א תלמיד חכם האט מיר געזאגט אז אין די תורה איז נישט דא אזא מין קאנסעפט אז דו אונסט עפעס אן אונען עפעס, יעדע יעדע חפץ איז דא א בעל בית פון עס, ווען דו קוקסט אין שלחן ערוך און חושן משפט און גמרא וואטעווער אלעס האט א אונער, צו האבן א אונער וואס איז נישט עכט די אונער וואס איז נאר אזוי ווי א נאמען אדער וואטעווער א איידיע ווי א קארפארעישאן, א קארפארעישאן איז באמת וואס מיינט א קארפארעישאן? א קארפארעישאן האט אויך שעירהאלדערס, א קארפארעישאן האט איינער וואס אונט די קארפארעישאן, ס'איז א קאמפאני וואס איינער אונט עס. די איידיע פון האבן עפעס א זאך וואס איז געאונט ביי עפעס א מין קערפערשאפט, ביי עפעס א מין איידיע וואס איז נישט קיין מענטש, איז א זאך וואס ס'איז שווער פאר געוויסע מענטשן פאר זיי טוען עס און זיי ווערן צוגעוואוינט צו דעם, זיך צו מחבר זיין מיט די מין איידיע. סאו לאמיר רעדן וויאזוי ס'זעהט אויס, ווייל יעדער פרעגט. די ערשטע זאך, כ'גיי לייגן מיינע עסעטס אין א טראסט, ווער איז די טראסט? און אויב איך זאג די טראסט איז קיינער נישט, קען ער זיך נישט מחבר זיין מיט דעם, ער פארשטייט נישט וואס מ'רעדט. סאו לאמיר אונז איבערגיין וויאזוי א טראסט איז דיזיינט און ווער די טראסט איז און ווער די טראסט איז נישט און פארוואס דאס קען דיר העלפן ווען דו עפענסט א קארפארעישן, איך רעד יעצט בעיקר ווען איינער וויל פאר וואטעווער ריזן נישט האבן קיין עסעטס אויף זיין נאמען ודי למאירן, ס'איז דא איינער וואס איז וועגן פראטעקשן וועגן קרעדיטארס און ס'איז דא איינער וועגן ס'פראטעקשן וועגן אנדערע זאכן, ער וויל נישט האבן קיין נכסים אויף זיין נאמען, אבער אין די זעלבע צייט וויל ער יא האבן געלט ווען עס קומט צו חתונה מאכן זיינע קינדער, ער וויל יא אינוועסטן אין געוויסע אינוועסטמענטס ווי למשל א בראוקערידזש אקאונט, למשל ריעל עסטעיט, למשל אנדערע עסעטס, ער וויל אינוועסטן אבער ער קען עס נישט האבן אויף זיין נאמען, סאו וואס טוט אזא מענטש? אמאליגע צייטן האבן זיי געמיינט אז די איינציגסטע סעלושען איז אריינצולייגן געלט אין גמח און פערטיג, אבער באמת איז דאס אויך נישט קיין סעלושען ווייל אנפארטשענעטלי האבן שוין מענטשן מיטגעהאלטן געמאכטס וואס זענען אונטערגעגאנגען אויך, סאו וואס איז די סעלושען? וואס קען מען טון? א קארפארעישאן האט שעירהאלדערס האבן אונז געשמועסט, סאו ווער איז די באבאס פון עס? און אויב דו גייסט לייגן א צווייטע מענטש באבאס אויף עס איז דארפסטו טראסטן זייער שטארק יענע מענטש, און אפילו אויב דו טראסט זייער שטארק יענע מענטש, ווייסטו נישט ווען יענע מענטש גייט זיך געזעגענען פון די וועלט און זיינע קינדער אדער זיינע יורשים, דארפסטו יעצט טראסטן זיינע יורשים אז זיי גייען זיך אויפפירן מיט ישרות און זיי וועלן נישט זאגן ס'איז מיין טאטע'ס און פערטיג, אדער ווער זאגט אפילו וועגן ישרות, אפשר ווייסן זיי אפילו נישט, מען דארף אלעס אפשרייבן באט אפשר האט מען עס קיינמאל נישט אפגעשריבן, סאו וואס איז די עצה צו דעם איך זאל קענען האבן זאכן וואס איך בין הונדערט פראצענט אין קאנטראל פון עס? אבער ס'איז נישט אויף מיין נאמען. די עצה צו דעם איז א אירעוואקעבל טראסט. סאו וואס מיינט א אירעוואקעבל טראסט? א אירעוואקעבל מיינט בעיסיקלי א טראסט וואס מ'קען גארנישט טוישן דארט. און א רעוואקעבל טראסט מיינט א טראסט וואס מ'קען יא טוישן. וועסטו מיך פרעגן, פארוואס זאל איך מאכן א טראסט וואס איך קען נישט טוישן אויב איך מאך א טראסט וואס איך קען יא טוישן? וועסט שוין פארשטיין. לאמיר קודם רעדן וואס ס'מיינט א טראסט בכלל. א טראסט האט דריי מינא פארטיס אינוואלווד, דריי מינא מענטשן וואס זענען דא אינוואלווד אין די טראסט. נאמבער וואן איז די גרענטאר, אסאך אירע רופן עס אן די דאונער. די גרענטאר מיינט ווער לייגט אריין געלט אין די טראסט, ווער איז מנדב די געלט פאר די טראסט. דאס איז נאמבער וואן. נאמבער טו איז די בענעפישערי, דאס מיינט פאר וועמענס בענעפיט איז געמאכט געווארן די טראסט, ווער גייט קענען הנאה האבן פון די עסעטס, פון די נכסים, פון די פארמעגן, פון די אינוועסטמענטס וואס ס'ליגט אין די טראסט. נאמבער טרי איז די טראסטי, טראסטי איז ווער איז ריספאנסיבל אויסצופירן וואס ס'שטייט אין די טראסט, אין גמרא לענגוויטש מיינט עס אפוטרופוס, ווער איז די אפוטרופוס וואס איז דארף מאכן זיכער אז וואס איז שטייט אין די טראסט ווערט אויסגעפירט, סאו איז אזוי, א טראסט בעסיקלי איז א דאקומענט, די דאקומענט האט געוויסע רולס, יעדע מענטש וואס מאכט א טראסט, בשעת ער מאכט די טראסט לייגט ער אריין אין די דאקומענט וואסערע רולס די טראסט האט, סאו למשל אויב מען מאכט די טראסט, ווער מאכט די טראסט? די גרענטאר על פי רוב מאכט די טראסט ווייל ער מאכט די טראסט פאר איינעמ'ס בענעפיט. סאו ער מאכט די טראסט פאר די בענעפיט פון די בענעפישערי. ער שרייבט אריין אין די טראסט אז ער וויל אז די געלט פון די טראסט זאל גיין פאר די בענעפיטס פון די בענעפישערי פאר עקס וויי זי. לאמיר זאגן אז די בענעפישערי זאל קענען חתונה האבן, אדער לאמיר זאגן די בענעפישערי זאל עפענען א ביזנעס, אדער וואטעווער די בענעפישערי וועט דארפן. סאו מען קען עס לייגן עז טייט אר עז לוז עז יו וואנט. און די טראסטי האט א דזשאב פון מאכן זיכער אז וואס עס שטייט אין די טראסט ווערט אויסגעפירט אין די טראסט. יעצט טאמער דו קענסט טוישן די טראסט, אין אנדערע ווערטער ס'איז א רעוואקעבל טראסט, דו קענסט עס רעוואקן און טוישן און מאכן אנדערע געזעצן אויף די טראסט, איז עס עכט דיין זאך, ווייל דו קענסט איין טאג זאגן, יו נאו וואט, ביז היינט האב איך געהאט די טראסט ווייל כ'האב געוואלט עקס וויי זי, און היינט וויל איך ס'זאל זיין אנדערש די טראסט, עסטו מיך פרעגן וואס איז די פוינט פון מאכן א טראסט אויב מען קען עס טוישן, די פוינט איז זייער פשוט, אז ווען איך מאך א טראסט און איך לייג אריין מיינע נכסים אין א טראסט, און דארטן שטייט וואס ס'דארף זיין, הגם איך קען עס טוישן, אבער איינמאל איך בין מער נישט דא, אקעי, נאך הונדערט און צוואַנציק, קען איך מער נישט טוישן גארנישט, ווייל דער מענטש איז נישט דא, איז דעמאלטס איז עס א כזה ראה וקדש, דאס איז עס און דו קענסט עס מער נישט טוישן, און די בענעפיש די טראסטי מוזן אויספירן וואס עס שטייט דארט, אבער אויב דו קענסט נישט טוישן גארנישט וואס עס שטייט אין די טראסט, דעמאלטס איז עס מער נישט איז עס מער נישט דיינס, ווייל איך האב בעסיקלי אוועק געגעבן מיין געלט פאר א טראסט, איי די טראסט גייט גיין פאר די בענעפיט פון איינעם וואס איך האב געזאגט, פיין אבער עס איז מער נישט מיין געלט, די סעקאנד וואס ס'ליגט די געלט אין די טראסט, ס'איז אירעוואקעבל, איך קען נישט ארויסנעמען די געלט, איך קען נישט צוקומען צו עס, ממילא איז עס אזוי ווי איך האב גארנישט קיין געלט, און איך האב באמת גארנישט קיין געלט. יעצט די טראסט באקומסט א עקסטערע טעקס איידי נומבער, סאו ס'איז מער נישט אין מיין סאושעל, ס'ליגט אין א טעקס איידי נומבער וואס איז אוועקגעלייגט פאר די טראסט ששון ושמחה חתן וכלה מזל טוב טראסט און די געלט ליגט דארט און איך האב גארנישט מיט די געלט סאו ווען איך למשל דארף אויספילן א אפליקעישן פאר וועם דו ווילסט נאר טראכטן און דארטן דארף שטיין אז איך האב נישט קיין געלט און איך שרייב איך האב נישט קיין געלט האב איך באמת נישט קיין געלט ווייל די געלט איז נישט מיין די געלט איז די טראסט'ס געלט ס'איז נישט מיינס ס'איז עפעס א מין דאקומענט וואס איז א ענטיטי, א קערפערשאפט, אין די דאקומענט ליגט די געלט. יעצט וואס דארף געטון ווערן מיט די געלט, דארף מען קוקן אין די טראסט, אין די טראסט שטייט אז ס'איז דא בענעפישעריס, די בענעפישעריס דארפן באקומען געלט פון די טראסט, יעצט ווען דארפן די בענעפישעריס באקומען געלט פון די טראסט, איז יעדע טראסט דאקומענט איז אנדערש אויסגעשטעלט, די. לאמיר זאגן אז דו ווילסט אוועק לייגן געלט פאר חתונה מאכן דיינע קינדער, קענסטו שרייבן דארט אז אין די טראסט דארף שטיין א פערעגרעף אז די טראסט איז געמאכט געווארן פאר די בענעפיט פון די און די קינדער, דאס מיינט דיינע קינדער, כדי מ'זאל זיי קענען חתונה מאכן. יעצט קומט אויס ווען דו שרייבסט ווען אז די געלט איז דיינע קינדער'ס, דעמאלטס קען זיין אז דו האסט ער בא'עוול'ט דיינע קינדער, ווייל אפשר דיינע קינדער ווילן אויך נישט האבן קיין געלט אויף זייער נאמען, אויב דו שרייבסט אבער אז די געלט פון די טראסט איז אוועקגעלייגט געווארן כדי צו חתונה מאכן די און די קינדער, איז פון דא און ווייטער די דזשאב פון די טראסטי איז נישט צו געבן געלט פאר די קינדער סתם אזוי, ער טאר נישט געבן קיין געלט פאר די קינדער סתם אזוי, ער מעג נאר געבן געלט פאר חתונה מאכן די קינדער, ווייל דאס שטייט דארט, אויב דו שרייבסט דארט אז די געלט פון די טראסט זאל גיין אדער פאר חתונה מאכן די קינדער אדער פאר זיי צו געבן א גוטע אידישע עדיוקעישאן אדער זיי צו קאווערן אנדערע שמחות, אה, יעצט קען ער שוין אויך גיין פאר ישיבות, יעצט קען ער שוין אויך גיין פאר בר מצוות, יעצט קען ער שוין גיין פאר אנדערע זאכן אויך. סאו אין אנדערע ווערטער, דו קענסט מאכן די טראסט גענוג טייט אז ס'זאל נישט זיין דיינס און ס'זאל נישט זיין די קינדער'ס, און גענוג לוז אז דו זאלסט האבן גענוג זאכן וואס דו קענסט טון פאר די בענעפיט פון די קינדער, סאו למשל אויב די טראסט שטייט אז מען טאר נישט געבן די געלט פאר די קינדער אוטרייט, פלעין געבן די געלט, האסט די געלט, האסט א מיליאן דאלער גיי מאך א לעבן, אזוי שטייט אין די טראסט, איז די געלט מיר נישט, די קינדער האבן נישט קיין געלט, דו האסט נישט קיין געלט, סך הכל איז דא א אקאונט אין א טראסט וואס דאס קען מען טון זאכן פאר די בענעפיט פון די קינדער, יעצט די טראסט קען אויך זאגן ווי קען מען אינוועסטן די געלט, און ווי טאר מען נישט אינוועסטן די געלט, למשל אז די טראסט זאגט אז מען קען אינוועסטן די געלט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט און עפענען א בראוקערידזש אקאונט און קויפן געוויסע סטאקס, אפשענס, וואטעווער ס'איז, ריעל עסטעיט, וואס די טראסט דיסייד דאס קען מען. א מענטש האט לייף אינשורענס, די לייף אינשורענס קען ליגן אין א טראסט, מ'לייגט אוועק געלט אין לייף אינשורענס, האסט א לייף אינשורענס פאליסי קענסטו טרענספערן די אונערשיפ פון דיר, דו ביסט נישט די אונער, און די אונער איז די טראסט. יעצט ווער קען זיין די טראסטי? ווער קען זיין די גרענטאר און די אונער? איים סארי און די בענעפישערי? איז א גרויסע מחלוקת הפוסקים. איך זוך א פסק כמיין איך צו זאגן לויערס יעדער זאגט עפעס אנדערש איך האב קיינמאל נאכנישט געזען אין מיין איבער צוואַנציק יאר וואס איך האב מיטגעהאלטן מענטשן מאכן טראסט איך האב קיינמאל נישט געזען אז א מענטש זאל האבן א פראבלעם מיט די נאמען אז ער איז אליין די גרענטאר ער איז אליין די טראסטי און ס'פשוט פארוואס ווייל די ווען מען קוקט וואסערע געלט דו האסט, מען לייגט אריין דיין סאושל קומט דאס נישט ארויף ווייל דאס איז נישט דיין סאושל, דאס איז די טעקס איידי נומבער פון די טראסט. אבער אז דו ווילסט זיין עקסטער פראטעקטעד מאך א צווייטע נאמען אבער די פוינט איז אז סיי די גרענטאר און סיי די טראסטי זענען נישט קיין אונערס פון די טראסט און אפילו די בענעפישערי האט א געוויסע אונערשיפ פון די טראסט אבער ער האט נישט קיין אונערשיפ אז ער האט געלט ער האט נאר א אונערשיפ אז ער דארף באקומען א געוויסע בענעפיט פון די טראסט פארשטייסט סאו, למשל אז איך בין אליין טראסטי אויף מיין טראסט, דאס כ'האב געמאכט, מיינט דאס אז איך קען סיינען די טשעקס, איך קען עפענען א באנק אקאונט פאר די טראסט, איך קען מאכן די אינוועסטמענט דיסיזשענס פאר די טראסט, כ'בין ריספאנסיבל צו מאכן זיכער אז איך טו נאר זאכן וואס ס'שטייט אין די טראסט, און אויב איך טו זאכן אנדערש ווי ס'שטייט אין די טראסט, מאוסט אוו די טיים די איינציגסטע וועג וויאזוי איך גיי האבן עני פראבלעם איז נאר אויב די בענעפישעריס וועלן מיך קומען טשעלענדזשן און סוען און זאגן האו היתכן איך בין די בענעפישערי פון די טראסט און מ'האט עס געמאכט פאר מיין בענעפיט כדי צו געבן פאר מיין חתונה און דו האסט געטון זאכן וואס דו האסט נישט געטארט טון פאר די טראסט און ווילאנג די בענעפישערי גייט דיך נישט סוען על פי רוב גייט גארנישט זיין אבער ס'איז וויכטיג צו וויסן ס'איז דא רולס די ס'דא געזעצן אין אמעריקא די געזעץ איז אז ווען דו מאכסט א טראסט דארף עס זיין דארף די טראסטי אויספירן וואס ס'שטייט אין די טראסט און נישט טון עפעס אנדערש, יעצט אויב דו לייגסט א צווייטע טראסטי, דו לייגסט דיין שוואגער פאר די טראסטי, און דו האסט מורא וואס טוסטו אויב איין טאג וועסטו אפמאכן דו ווילסט נישט דיין שוואגער זאל זיין טראסטי און דו ווילסט אים נישט זאגן אז דו ווילסט אים אויס און דו ווילסט נישט אז ער זאל זיך באליידיגן אז דו טראסט אים נישט אדער וואטעווער אויב נישט וועלן סיינען אז ער גייט ארויס איז דא א גוטע איידיע אז בשעת מ'מאכט די טראסט די שוואגער ווערט טראסטי ער סיינט און מאכסט גראד א רעזיגנעישאן לעטער און אין די רעזיגנעישאן לעטער אין די טראסט גייט אויך שטיין אז אויב איינער פון די טראסט פון די טראסטיס ריזיינען קען די גרענטאר לייגן א נייע טראסטי, אקעי? און דאס איז אין פאל דו ביסט די גרענטאר, קענסט לייגן א צווייטע גרענטאר אויך, אפשר דיין טאטע דיין זיידע קענען זיין די גרענטאר, די פוינט איז ס'איז נישט אויף איינעמס נאמען, איך דארף נישט מורא האבן וואס טו איך אויב יענער וועט מיך בא'גנב'ענען, וואס טו איך אויב יענער וועט חס ושלום שטארבן, און און וויאזוי בין איך פראטעקטעד, אקעי? דו דארפסט נישט מורא האבן פון די אלע זאכן ווייל דו ווייסט אז די געלט איז אין דיין קאנטראל און דו אונסט עס נישט, און ווען דו זאגסט דו האסט נישט קיין געלט האסטו באמת נישט קיין געלט און דו קענסט אויף דעי וועג עפענען א בראוקערידזש אקאונט, קענסט אויף דעי וועג עפענען א לייף אינשורענס פאליסי, קענסט אויף דעי וועג טרענספערן א עקזיסטינג לייף אינשורענס און עפענען א באנק אקאונט, פארשטייט זיך אז דו עפנסט א באנק אקאונט טריי עז מאטש עז פאסיבל צו פאלאוען די רולס פון די טראסט, נישט עפן א באנק אקאונט פאר די טראסט און פאנג אן צו צאלן דיין לעקטער בילס דורך די טראסט ווייל דעמאלטס ס'איז א דזשאוק, כ'מיין ווילאנג מ'קוקט נישט קוקט מען נישט, ובחס ושלום אויב מ'וועט אמאל קוקן ס'איז שווער צו זאגן אז מ'זאל דיך גיין קוקן, אבער אויב מ'וועט קוקן, פארוואס זאלסטו טון זאכן וואס זענען נישט גראד? גיי טו זאכן וואס זענען גראד. נאו, לאמיר צוריקגיין צו די שאלה פון דעם שואל. די שואל זאגט, האו דו איי אפן א פארטפאליאו אן א טראסט? כ'האב א טראסט. ער שרייבט איי העוו א טראסט פאר סאמטינג עלס. אקעי, סאו קען זיין ער האט געמאכט א טראסט פאר א לייף אינשורענס פאליסי למשל, קען זיין. פיין, אבער נישט קיין חילוק פארוואס ער האט עס געמאכט. און ער וויל יעצט גיין אריינלייגן א בראוקערידזש אקאונט אין דעם, און ווען איך גיי צו פידעליטי קען איך נישט לייגן א טראסט איז די אונער, סאו פאר איך האב אנגעהויבן צו רעדן פון דעם בין איך געגאנגען דאבל טשעקן ביי פידעליטי און איך האב געזען ביי פידעליטי קען מען יא מאכן א אקאונט פאר א טראסט באט ס'קען זיין אז ס'איז טרעפסט עס נישט גראד אויף די ערשטע פעידזש פון פידעליטי ווען זיי זאגן אופן אן אקאונט געבן זיי שוין נישט די אפשן גלייך פון אופן א טראסט אקאונט איך געב דיר די url address, די וועבסייט עדרעס וואס איך האב געזען, אבער איך וויל דיר אויסער דעם זאגן, קענסט עני טיים קאלן פידעליטי און פרעגן, איך האב א טראסט, איך וויל מאכן א אקאונט פאר די טראסט, זאג מיר וויאזוי. דארפסט אבער וויסן אז ס'איז אביסל מער קאמפליקעטעד, נישט אז ס'איז שווער, באט ס'איז אביסל מער קאמפליקעטעד, דארפסט דארפסט זיי געבן די טראסט דאקומענטס, און ביי די וועי ווען דו עפענסט א באנק אקאונט פאר די טראסט איז די זעלבע זאך, דארפסט געבן די טראסט דאקומענטס פאר די באנק, ס'קען דויערן אפאר טעג ביז די באנק גייט אפראוון דיין אקאונט, גייט דורך א אפראוועל פראסעס, וואקסט אריין אין באנק איך וויל עפענען א אקאונט פאר מיר, דיין דרייווער לייסענס און אפאר אינפארמעישאן, און דו האסט א אקאונט. אבער ווען דו טוסט עס מיט א טראסט איז עס אביסל מער, קען דויערן אפאר טעג און דו דארפסט נאך דאקומענטס, ביי די וועי די וועבסייט אדרעס פון פידעליטי פאר איך פארגעס, פידעליטי דאט קאם פארווערד סלעש אפען. און נאכדעם אזא פסח, יא וויאזוי הייסט עס, מיינוס דאס, אקאונט, פארווארד סלעש, טראסט, אקעי, נאכאמאל, פיידעליטי דאט קאם פארווארד סלעש אפען, מיינוס אקאונט, פארווארד סלעש, טראסט, און כ'האב נישט געטרייט באט קענסט אפשר טרייען אריינצולייגן אין גוגל פידעליטי אקאונט, בראוקערידזש אקאונט פאר א טראסט, און אפשר וועט עס ארויף קומען, באט האסט עני שאלה קאל פידעליטי, זיי האבן זייער גוטע קאסטומער סערוויס און זיי וועלן זיין העפי דיר צו זאגן וואס דו דארפסט טון. סאו דאס איז אביסל א שמועס איבער וויאזוי מען קען פראטעקטן עסעטס, אקעי? נישט נאר דווקא ווען דו ווילסט נישט האבן קיין עסעטס וועגן יא, נאר אפילו דו ווילסט נישט מען זאל קענען זען דיינע עסעטס, דו ווילסט באמת נישט האבן קיין עסעטס, האסט מורא א לאוסוט אדער וואטעווער, א טראסט קען זיין א גוטע אפשן וואס דו קענסט טון, און פראטעקטן דיינע עסעטס. כ'וועל דיך דערמאנען נאכאמאל, האסט א שאלה, אייט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו וואן טו, אדער אויב דו ווילסט מ'זאל דו ווילסט באקומען די מיני לעסענס פון די אפשענס מארקעט גיי צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג בי על או גי.